AP ta un skol renombrá ku diferente ramo ku kual nos komo hóben por skohe pa un profeshon. Siguientemente un dosente ta duna splikashon di un sekto ku ta hopi gustá entre e hóbennan. Nos tin tres diferente programa. Un di nan ta e FS, dus un Further Studies, nos tin un IE cu ta un Immediate Employment y nos tin un Apprenticeship Program awor aki. Dus si bo ta papia di e FS Program, loke nos a rekeri di nan ta pa nan tin un MAVO of un HAVO Diploma. Prome nan drenta nan tin cu haci un test di Ingles, un tiki di Psychology y Calculations. Si nan meet e requirements nan ey, nan por drenta e programa di FS. Si nan no tin e, si nan no tin e mavo of havo, nos tin manera mi a bisa den prome instanti, nos tin e IE program, ku ta un Immediate Employment Program, anto e ta focus riba e parti di alimento i bebida, dus food and beverage. Si pesei tambe nan no ta, nan no ta bini na den remarke pa drenta, nos tin un otro programa ku ta mas praktiko ku e parti teoretiko, dus E ta basikamente ochenta por siento praktijk i binti por siento teoretiko. Dus basikamente pa tur mucha òf nivel di edukashon nos tin un alternativa pa nan. Nos tin basikamente e vakenan ku tin di aber ku hospitality management. Dus bo tin nos ta. Kubri e parti di sociology, psychology, human relations, food and beverage production, food and beverage service, hospitality marketing, accounting, also e lenguahenan tambe dje, dus English language, Spanish language, human relations, business ethics ku ta importante pa ora bo ta traha bo tin e etika di tur loke ta komi bebe den un negoshi. Ta centra e gran parti di e programa pa Purestoi. Cu nos un tiki cauteloso, e palabra turismo y hospitalidad no tin paloches na Merca y na Hulanda universitiesnan cu ta incorpora turismo y hospitalidad hunto. Tin ta bisa no, e tur dos ta aparte. Bo ta studia sea hospitalidad y bo ta sigue ta studia turismo. Dus si, nos ta nos ta kore kampaña pa atraé studiante pasobra ne bo mesa Aruba i den Karibe nos nos major source of income ta turismo. Dus den futuro klaro nos ta bai tin mester hopi mas human resource pa pa e area aki. Y tam nos tin nan awor aki pero tambe hopi mas profesionalnan den e area di turismo. Cu tin mas hotel ta bini na Aruba? Si. Cu tin hende pa traha pa el'e? Si, awor aki mes. Nos tin den dies aña di tempo nos tin mas o menos sinku shen graduado cu a caba e scol aki y a sigui bay sea now. Hulanda of Merka, y nan tin nan sea nan bachelor of un master's degree den hospitality management. Dus tin hende suficiente pa traha na Aruba. Nan mester tin e, nan mester haya e fair chance pa drenta den e hotelnan. Claro, hopi bia ora un mucha caba su bachelor, master's, nan ta kere cu nan por cuminsa di bia na un management level. Y den hospitality industry, hopi bia bo tin cu cuminsa na un nivo mas abao. I ku bo digrí si, bo tin bo ta krese hopi mas liher. Pero semper bo tin ku da dos stap atras, despe ya, kohe bo eksperensia i despe sigui padilanti. Kada aña nan ta haya dos luna di praktijk, ku promé aña por ehèmpel e ta kubri e parti di food production, servisio, despe nan ta bai den front office tambe ku ta parti di e praktika. Si, dus. E programa dus tur hospital di Program, dus na Aruba y den exterior, ta exigi pa nan tin un un cantidad di oranan den den practica. Ta conoci cu nos mester trata nos turistanan bon, ya cu nan ta yuda grandemente cu e entrada di pais Aruba. API ta duna structura na un profesion den turismo.